There will not be a public gathering and people who will come and mourn with them should ensure that they do not sit after exchanging pleasantry with the family. Okay guys, listen to his cousin speaking to Angel TV and also don't forget to also drop your comment in the comment section below. Mmɛmmerɛ da Kwasi da a ɛtwaam yi ara na yɛtee sɛ Nyankopɔn ato ne nsa afrɛ no. Ne sei nti, sɛne sɛ me ara metwa sini, na Angel TV nso so, kyerɛ sɛ yɛne sinifoɔ no na ɛyɛ adwuma nti no, yɛatu yɛn anammɔn, yɛatu anammɔn aba efie, sɛ yɛne abusuafoɔ no reba abɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ ayie no nhyehyɛɛ sɛ ɛbɛba so anaasɛ ɛremma so in this particular era yi a yɛwɔ mu, ɛyɛ coronavirus saa mmerɛ yi a yɛwɔ mu yi. Ɛno nti no yɛnkɔ na yɛne abusuafoɔ nkɔdi nkɔmmɔ na yɛhwɛ sɛdeɛ efie hɔnom. Na yɛbaeɛ no efie ha deɛ ayɛ dinn asɛ nnipa koraa mpo nni hanom nti yɛnkɔ na yɛne Bishop sister baako nkɔ na yɛne no nkɔdi nkɔmmɔ na yɛntie nea wɔwɔ Anaa nea wɔahyehyɛ ato akwan mu ama yɛn sɛ yɛne no ɛbɛyɛ yie no. Mpakyɛw ma mpakyɛw good morning me pakyɛw yɛfrɛ me Zandi yɛfi angel TV. Ah me nso yɛfrɛ me Tema. Okay me pakyɛw ɛyɛ yɛn nua panyin Bishop eh ɛfiri mu a ɔfiri mu no ɛno nti na ɛnɛ yɛaba sɛ yɛne abusua no bɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ ayie no nhyehyɛeɛ ɛne nea eh mode ato akwan mu ama yɛn. Yoo, na Memeneda no na ɔfirii mu, na ɛyɛ Nyame pɛ a Memeneda no yɛnyɛ one week because policefoɔ no se yɛboro twenty five a wɔbɛba abɛkye yɛn, wɔn nyinaa yɛ aware, Bishop kwan a na wɔfa so a na ɔne wɔn te ase, enti Memeneda Nyame yɛ adom a abusuafoɔ bɛtena, abusuafoɔ nko ara na ɛbɛtena ase, na mmom wo a wopɛ sɛ wobɛhwe wobɛkyea no woba a Wo kyea a, yɛ observe social distancing nti wo ba a wo kyea a na wo kɔ, wo kyea a na wo kɔ. Yɛ ntumi nka sɛ Bishop fans no yɛ pamo wɔn, wo mmom wo kyea police gyina ha nti wo kyea a wo ntena ase koraa na wo kɔ. Abusuafoɔ tena ase a, abusuafoɔ mmom na ɛbɛ tena ase na yɛ ayɛ. Na mepakyɛw eh, obi akyea na ɔkɔ saa na yɛ bɛ den atie anya ayie ne date sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nso yɛ bɛ boa yɛ ho aba abɛ taa abusuafoɔ no akyi. Aah, sɛ abusuafoɔ no Nyame yɛ adom a Memeneda abusuafoɔ bɛtena ase na mmom nhyehyɛɛ kakra a ɛwɔ ho no yɛ eh on the next month on the twelve ɛna yɛbɛyi bishop yɛyi no a ne yɛde no aba ha sei ne yɛabɛyɛ biribi kakraa bi ne yɛde no kɔ bosom ase bosom ase na yɛba akɔsie no. Kyerɛ sɛ bosom ase a ɛwɔ abiri ha yi ara ɛ ɛhɔ na bishop firi? Ɛhɔ na ne papa firi. Ɛna ne maame nso fi he? Ne maame yɛ Kofoduani. Oh okay. Kofoduan. Wɔn wɔn di agyadeɛ nti ne papa nso te ase no deɛ bosom ase na yɛbɛkɔ akɔ asie no. Mepakyɛw, wo ne Bishop mo ntɛm te sɛn? Bishop, me me maame na ɛyɛ panin, ɔna ɔwɔ Lɛnde na Bishop maame na ɛdi me maame akyi. Mishop deɛ, ɔba Nkra koraa na ɔbɛtwa sini a, hotel bi a ɔwɔ biara ɔfrɛ me ma meyɛ aduane brɛ no. Me ne ne ntɛm yɛ fine paa kyerɛ sɛ asɛm no deɛ

Adwuma wɔnyɛ adwuma but ɛyi saa lockdown nsɛnsɛm yi a nti ayɛ pending na ketewa ɛɛ deɛ ɔdi mfimfini no nso yɛ nurse ketewa no na ɔwɔ SS ɔwɔ SS one. Deɛ ɔwɔ ɔ ɔ ɔyɛ nurse no wa starte adwuma anaasɛ ɔda so wɔ nursing school? Wa starte adwuma sesei koraa no ɔno deɛ ɔwɔ hɔ nom a afei na wasrɛ kwan a ɔreba. Mpakyɛw ɔwɔ hefa side? Kumase hɔ na ɔyɛ ɔɔ sɛ Kumase na ɔmo wɔ nti no ɔno deɛ Kumase ara na ɔmo te ae. Eh Bishop fans bebree ne yɛn a yɛtwa sini bebree naa nim sɛ Bishop deɛ Kumase na ɔwɔ nti ayie no yɛbɛyɛ no Kumase anaa sɛ yɛbɛyɛ no ha na yɛde no akɔ Bosom ase akosie no? Pakyɛw yɛbɛyɛ biribiara wɔ ha sei, aha yi ara ne Nkran ha yi ara ɛna yɛbɛyɛ no na yɛde no akɔ Bosom ase akɔ sie no. Mepakyɛw Bishop ne ne maame wɔn ntem te sɛn? Hmm. Bishop ne ne maa, Bishop wɔn yɛ nnan, na ɔno na ɔtɔ so mmienu. Ɔne ne maame ntem deɛ, cos asɛm yi baa yɛ, maame no wayɛ deɛ ɔbɛyɛ biaa. Watɔn ɛ, watɔn ne, ne car, ne, ɔyɛ nsuo, nsuo yi, watontɔn biribiaa. Ɔne ne maame, kɔhwɛ, ɔ, ɔyare da hɔ mpo. Ɛ, deɛ maame bɛyɛ ama ɛbaa na maame no ɔyɛɛyɛ no. a sesei koraa no ɔno koraa no adeɛ no affect no ama wakɔ admission ayi naba fie nti no ɔne ne maame ntam deɛ asomdwoeɛ nnim ɔno ɔne ne maame koraa na ɛda da biara ɔne ne maame ɔyare ne maame da ne ho ɔho nti no. Ɛkyɛ sɛ ɔne ne maame ntam yɛ fine nyɛ sɛdeɛ amanfoɔ ɛka sɛ ɔne ne maame ntam yɛ basaa. Daabi ɔne maame ntam yɛ fine paa ɔdɔ na ɛwɔ wɔn mu bɔne biara nni ɔne maame ntam. Mepakyɛw ne papa te ase? Ne papa te ase. Papa no nso wɔ kurom ha yi aa? Mpakyɛw aane. Na mepakyɛw, mmerɛ bi na Bishop sɛ ne maame wɔ aburokyire. Pakyɛw, yareɛ no mu na ne maame baa Ghana anaasɛ ne maame no ɔwuiɛ yɛ mu na ne maame rushe anaa sɛn? Me aunt no, aburokyire na ɔwɔ. Year afe biara ɔba, afe biara Christmas biara ɔba. Ɔbaa August no mu ɛna ɔnkɔɔ biem but ɛnyɛ sɛ ɔwuiɛ na ɔbaeɛ, waba a ɔne naa na ɛrekɔba ɛrekɔba ɛna yɛante asɛmpa nti no Ɔno ankasa ɔbaeɛ koraa sɛ anigyeɛ anaasɛ wei deɛ ɔnnyaa bi ɛna ɔde te hɔ no. Mepakyɛw, ɛbaa news mu sɛ yɛse Bishop maame na asi sinitwafoɔ no kwan sɛ yɛma ɔmo mma mmɛhwɛ ne ba no. Mpakyɛw nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu? Ɛnyɛ nokorɛ, ɛnyɛ nokorɛ, sɛbi o Bishop ɔnyɛ akwadaa. Ɔno ara na ɛkaa sɛ ɔpɛ ne privacy saa tam Kumasi yɛ fie na ɛwɔ Kumasi na ɔsɛ ɔpɛ ne privacy ɛna ɔno ara ka ɛka kyerɛ ne maame saa sɛ nyɛ sɛ ne maame ne maame ɔntumi nhyɛ bishop da papa panin sei daabi ɔntumi nka saa ɔno ara na ɛyɛɛ sɛ ɔpɛ ne privacy nti no ɔnka nkyerɛ wɔn sɛ wɔn ntwɛn na mmerɛ ɛsɛ mu no na ne ho sisi ne ho so a na wɔn abɛhwɛ no. Na mepakyɛw o ɛɛ Tama Nsɛm yi bae sɛ yɛse ma mene sɛ mma yɛn mma ne nea apart from calls no a wɔn yɛ baeɛ a yɛse yɛn mpene ma yɛn hu bishop no eh sinitwa foɔ no wɔn atu anamɔn bi sɛ bia wɔn reboa ɛyɛ financially anaa biribi biom apart from call no anaa. Obiara nfaa sika one cedi one kobo koraa mmaeɛ obiara nfaa yɛse ba baako na ɛfrɛɛ no sɛ ɔbɛbre ne sika ɛna afei na ɔde bɛba deɛ ɛno deɛ yɛnim. Obiara nni hɔ a ɔde one cedi, one pesoa koraa ba. Na wɔn frɛ toaa so hwɛɛ sɛ n'apɔmuden ho te sɛn anaase sɛ yie. One or two bi na ɛfrɛeɛ, ɛna wɔn se wɔn bɛyɛ mobile money de aba. Ɛna ɛteɛ, sɛ afei na ɛbɛba deɛ a, ɛno deɛ yɛnnim. Na mode mobile money number no nso ma wɔn? Bishop mo, mo, Bishop no ara, wɔn mobile money wɔ n'ayi so a ne phone no ɛ, ɛ, ɛwɔ yɛ hɔ. Hwee mmaa so. Asɛm wei deɛ infact mepakyɛw eh bishop ɔne ne mma no eh wohu sɛ sini dwuma yi deɛ ɛde yɛn tu kwan bebree asɛ adagyeɛ koraa nni hɔ a yɛyɛ wɔ ma abusua nti ne ɔne ne mma no ntem ɛte sɛn? Ɔne ne mma no ntem no ɔno ankasa ne mma no wɔn wɔ ne hɔ wɔ Kumasi nti no Me da biaa mewɔ Kumasi biaa nkwadaa no nti ɛne ɔwɔ he ɔbɛba na wabɛhwɛ wɔn mo feeding deɛn deɛn wɔn mo school fees bibiaa ɔno ɔne ne ma panin no ɔyɛ panin ɔno ne nɛfa adwene mpo na ketewa no ɛyɛ me ya sɛ mo baɛ moamɛto no ɔno so bɛn ne papa paa kyerɛ sɛ asɛm wei baayɛ no aha no papapapapapa ɔno ɔne ne ma ntɛm yɛ fine ɔse ɔno ɔte ase ne ma nti na ɔte ase nti ɔne ne ma. Mepakyɛw ketewa no ɔ wose ɔwɔ SS pakyɛw ɔkɔ school ɛ? Ɔkɔ school wɔ Kumasi. Afidaase Senior High o sɛ ɔhɔ no mu baako na ɔkɔ. Mepakyɛw nkwadaa no wɔn maame wɔ hɔ? Wɔn maame wɔ hɔ nom. Na ɔne Bishop ntam teteeɛ ansa na Bishop refi mu anaase sɛn? Pakyɛ ɔno deɛ mentumi nkyerɛ mentumi nka. Na ayie yi aba yi wɔn maame no nso atu anamɔn sɛ ɔreba abɛhwɛ nea ɛkɔ so? Ae ɔbɛba. Ɔbɛba. But mo ne no adi nkɔmmɔ, mo ne no kasa? Ɔhan, biribi ayɛ kama, ɔbɛba. Okay. Abusuafoɔ, ɛɛ, asɛm wei deɛ, in fact, ɛ, ɛyɛ awerɛho kakra. In fact, ɛyɛ awerɛho pa ara. Ɛɛ, Bishop Bernard Nyarko abusua fie na yɛaba abɛpue mu ɛnnɛ anapa yi wɔ Lakeside Estate. Na yɛne ne cousin ɛyɛ, ɛ, ɔse, ɔse Bishop deɛ, ɔno ara deɛ, ɔne no ara deɛ, kyerɛ sɛ, wɔayɛ sɛ kwadu ne nkateɛ pa ara. Ɛnnɛ, ɔno na yɛne no di nkɔmmɔ a wakyerɛkyerɛ nea yɛkɔ so a yɛreyɛ. Mepakyɛw, ɔse next month, ɛyɛ ɛɛm June, ɔse twelve of June na yɛbɛyi Bishop. Na yɛbɛyɛ yie no wɔ Lakeside Estate ha yi ara, ɛnyɛ Kumasi. Aha yi ara na yɛbɛyɛ yie no. Na social distancing no nso so nti no, na kyerɛ sɛ one week no, Nyame adom a, me mede yɛbɛyɛ one week, na mmom woba a, ntena ase. Wo kyia a wa bisa date yɛ ma wo a na wo kɔ wo baabi dinn security men bɛ gyina ha polisifo bɛ gyina ha sogyafo nfact obia ba bɛ gyina ha bi nti wo ba na sɛ wo bɛ gye akonnwa tena ase a nhwɛ a yɛ de wo a bɛ kɔ wo ba nso so a bɔ mmɔden sɛ wo bɛ de wo nose mask bɛ hyɛ yɛ de nsuo nso si ha nom sei a wo ba a wo bɛ hohoro wo nsa na wa tumi a observe social distancing ɛna eh prevention measures no a wɔde ato akwan mu ama corona virus yareɛ no nti mesrɛ wo Nyame adom a mɛmere da yi yɛn nyinaa yɛn nsa nhyiam ha na yɛn fa yɛn mpaebɔ, yɛn animuonyam ɛne yɛn ankasa yɛ dɔ a yɛ wɔ ɛma Bishop Bernard Nyarko no ɛmmɛta abusua no akyi na yɛn ntumi nhyehyɛ n'ayie no yiye na yɛn pɛ ne krabea ɛwɔ asomdwoe kwan so. Abusuafoɔ ɛbɛhwɛ anim sɛ yɛn nyinaa yɛbɛba abɛkyerɛ ɔdɔ sononko Me din de Zandi Kamel, aha na mede wo bɛsi. Mɛto ama me nua bɛɛma Kwame na Sambanni. Okay guys don't forget to subscribe to this channel if you haven't to join this amazing family I'll see you guys in the next video peace.